Mēnā he wero te manawanui i ōna wā, tēnā whakaarotia ēnei ringatohu me ā rātou mahi. Nau mai ki WatchMojo Māori. Anei ngā pitopito kōrero mō ngā kiriata takahi i Te Araroa. You don't forget to thank the Lord for this bountiful Penis! Bountiful penis! I tēnei rārangi ko ngā kiriata i oa te māka te roa o te hanga mai. Ka whai wāhi mai ngā kōrero taketake o ngā kiriata ki te whakaraupapatanga, nō reira mēnā i rerekē te horopaki o ngā mahi, ka nui ake te mana. Put the other one up!
Which looks better?
To a ngahuru sleeping beauty.
Oh no, this is terrible.
I mua i te whakaaturanga i te tau 59, e whā tau i muri mai i te rā e tika ana kia puta, he maha ngā tuhinga mō tēnei kiriata rongonui a Walt Disney, he mea tīmata i te tau 1951.
Now go with a curse and serve me well Round Skeffins Castle cast my spell! I whakapau kaha a Walt Disney kia hāngai rawa atu ngā kiripuaki i tana kaupapa hou ki te tangata i muri mai i te ekenga o Cinderella. Well!
This is a pleasant surprise. Hei whakatutuki i tēnei, i whakaahuatia tētahi momo o te kiriata nei me ētahi kaiwhakaari i rō kākahu e pai ai tā ngā kaitā pakiwaituhi mahi, nō reira, i tōaitia ngā mahi katoa mō tēnei kiriata.
Tuaiwa, Raw. Nō tēnei kiriata te utu nui katoa o ngā kiriata nei. I utua ētahi kararehe mohoao pēnei i ngā arewhana, ngā taika, me tētahi hapū raiona, nā te ringatohu, nā Noel Marshall me Tippi Hedren, kaiwhakaari i Hitchcock, i whāngai. I tīmata i te tau 74, heoi, i riro ētahi o ngā whakaahuatanga me ngā kararehe i tētahi waipuke.
Waihoki, 70 ngā mema o te kiriata nei i whara nā ngā kararehe i te kiriata nei.
17 miriona tāra i whakapaua,

Ahakoa te roa, nō tā Stanley Kubrick Eyes Wide Shut te tāima roa mō te hopu kiriata me te kore i whakatā, arā, e 46 wiki. He nui ngā raru i pā ki tēnei kiriata mō te pakanga i Vietnam, pēnei i te karawhiutanga o ngā whakaaturanga e tētahi āwhā, te hē manawatanga o Martin Sheen me tā Marlon Brando tae mōmona atu. Horror has a face and you must make a friend of horror. Ahakoa ngā huatanga whakararu i te kiriata nei, i whakawhiwhia tonutia a Apocalypse Now ki te Palme d'Or i te Cannes Film Festival.

And I can say without hyperbole that this is a million times worse than all of them put together. I te mutunga iho, i whakaaetia e Fox i te tau e 97, ā, i whakaae hoki ngā reo whakaari i te tau 2001. I whakaarotia tētahi kiriata waiata, me te aha, neke atu i te 100 ngā panonitanga ki te tuhinga. Oh, that's better. Homer!
Ko ngā āhuatanga i tōmuri ai te putanga i eke ki ngā taumata, i whai wāhi te nuinga o ngā kiripuaki 320 ki te kiriata nei, ā, i tūtaki hoki tātou kia Spider Pig. Spider Pig, Spider Pig. Does whatever a spider pig does. Tuaono, Avatar. You will have one chance, Jake.
How will I know if he chooses me? I tika te whakatōroa i tēnei kiriata i te mea i whakawhiwhia ki te utu nui rawa atu i te ao. I will stand and fight. You know I will. I muri mai i te ekenga o Titanic, i mahi tahi te ringatohu a James Cameron me ētahi kaiwhakaahua ataata rongonui hei hanga i te iwi manene i a Na'vi. Ka kite ia i te anamata o āna mahi mō te tau e 97. Ka tahuri ia ki te whakawhanake i ētahi kāmera hou me ētahi hangarau whakaraweke rorohiko hou kia ora ai a Pandora i ngā tau i muri mai. Come on!
Come on! Ka whakapaua te 230 miriona tāra ka kitea ētahi āhuatanga hangarau hou. Ka rere kē rawa atu ēnei momo kiriata haere ake nei. Everything is backwards now. Like out there is the true world and in here is the dream. Tuarima, Mad Max, Fury Road.
Remember me. I roa a George Miller, te kaihanga i te Mad Max tūturu, e pakanga ana kia hoki te mana o te kaupapa nei ki a ia. It is by my hand you will rise from the ashes of this world! Tōna tikanga, ka tīmata tana kaupapa i te tau 2001, engari i heke te wāriu o te tārahi Tereiria i te Parekura 9-11, nō reira i parea ki rāhaki. You want to get through this? Do as I say.
Kātahi a Miller ka tahuri ki kaupapa kē atu ki a Happy Feet. Ka tīmata te whakaahua i a Mad Max i te tau 2012. Tērā ia te kōrero, ko Heath Ledger pea ka tū hei Max, heoi, i puta te kiriata nei i te tau 2015.

Tōna tikanga ka puta tēnei kiriata i te tau 2017. I ngā tau tekau mā waru kua hipa, e kore pea tēnei whakaraweketanga o Don Quixote e whakaatuhia.
I was going to say something today but then I woke up this morning and got an email so another bump in the road. The road is a very bumpy road. I tōaitia te ringatohu a Terry Gilliam i tēnei kiriata e waru ngā wā. He kiriata mō tētahi tumu whakarae whakatairanga ka whakawhiti i te rārana o te rautau rua tekau mā tahi me te La Mancha o te rautau tekau mā whitu. My dream is to be shooting Don Quixote in September. I te putanga hou, ka whai wāhi atu a Adam Driver rāua ko Olga Kurylenko, ka tūpono atu hoki a Driver ki te tuahangata o mua. Otto,
Try to kiss me.
I roa te noho o te kiriata nei ki rō whakaaturanga, he nui nō ngā raru pēnei i te waipuke whakararu i ngā rawa, tā Jean Rochefort wehe, nā te māuiui me ngā raru whiwhi pūtea. Ko wai ka mōhio ka pēhea tēnei kiriata? For me alone was Don Quixote born, And I for him. Tuatoru, T. Flynn. I whakatarewa te World War Two i te kiriata nei, he hiahia nō te ringatohu, nō Leni Riefenstahl, ki te aro ki ētahi atu kiriata mō ngā mahi Nāzi. Kua kite pea koutou i tana mahi i te pakipūmeka Triumph of the Will, e pā ana ki a Hitler. Adolf Hitler, Der Führer der deutschen Jugend hat das Wort! I mate a Riefenstahl i ētahi wā ki te hūnuku ki Spain me Czech Republic ki te whakatutuki i āna mahi, nā te kaha whakararu o ngā pakanga i te wāhi hopu kiriata. Nā Riefenstahl anō ia i whakauru hei kaiwhakaari matua i te korenga ōna i kite i tētahi atu, kātahi anō ia ka whā tekau, heoi, he rua tekau mā toru te kaiwhakaari i tana tau, a Franz Juschberger. I te mutunga iho, e rua ngahuru ngā tau hei hanga i tēnei kiriata, koinei te roanga roa rawa atu mō ēnei momo kiriata. Tuarua, Boyhood.
Life doesn't give you bumpers. Koinei pea te kiriata rongonui i whakawhirinaki atu ki te wā, 12 tau te roa o tēnei kiriata pai, a Richard Linklater. I just feel like there are so many things that I could be doing and probably want to be doing that I'm just not. I tuku a IFC i te 200 mano tāra hei hanga i tēnei kiriata, me te aha, mai te tau 2002 ki te tau 2013, ka hui tahi a Ella Coltrin ia tau hei whakaahua i tētahi kaponga whakawhitinga wā, me tana whanaungatanga ki tōna māmā kia Patricia Arquette me tōna pāpā me Ethan Hawke. You said that was going to be my car when I turned 16.
What? No I didn't, I never said that. I ngā āhuatanga o te ao, pēnei i tā President Barack Obama ekenga ki tētahi hopunga reo e whakaatu ana i te huringa o ngā waiata, he kiriata mīharo tēnei nā te roa o te hanganga mai.
I'm really happy that you're hanging out with us.

Ahakoa he maha ngā momo kua puta, kei te aro tātou ki The Princess and the Cobbler nō te tau e 93. I roa te ara hanga i tēnei pakiwaituhi pōhewa nā te kaha o Richard Williams ki te tahuri ki te kaupapa kē atu hei kohi moni mō tēnei moemoeā ōna i tīmata i te tau e 64. Gentlemen, gentlemen, what a delight! He maha ngā panonitanga tuhinga me te kore i whai pūtea, heoi anō i ngā tau waru tekau, i kitea e Steven Spielberg te pito mata o ngā mahi a Williams i mahi tahi rāua i te kiriata i Who Framed Roger Rabbit. All right, Weedle, grab some sky and let the judge have it. You heard me, I said drop it! I whai hononga ia ki a Warner Bros. I tēnei kiriata, heoi, nā te koretake o te kiriata, i turaki ngā ringa tohu i te kaupapa. Nā te roa o te kiriata, he maha ngā pakiwaituhi i whiua, me te aha, i riro mātangata kē atu te kaupapa a Williams e whakatutuki, koinā i mahi ai ngā momo i puta. This low-born cobbler of no worth attacked me in the square today, shall we take his head away? Kei te whakaae rānei koe ki te rārangi? You don't wanna f***ing know! Ohaurutia a WatchMojo Māori kia kite ai koe i ngā kiriata hou ka puta ia rā. Fly! Fly?